אמאל מענטשן זוכן דער כבוד דערפון, אמאל מענטשן זוכן דער גוטער געפיל דערפון, אבער יעדער מענטש האט ליב צו וויסן אז ער טוט אויף און ער האט א השפעה אויף אנדערע. ס'איז געווען לעצטנס א מעשה אין אוסטראליע, נעבעך, מיר געהערט אז חנוכה אסאך אידן האבן זיך צוזאמגענומען און צוויי גוים רוצחים זענען אריינגעקומען און געווען צו שיסן, הרג'נען מענטשן. איינע פון די גרעסטע נייעסן פון די גאנצע מעשה איז געווען אז ס'איז געקומען אן אראבער, אכמעד אל אחמעד, און ער האט זיך צושלאגן מיט איינע פון די רוצחים, יענעם אראפגעווארפן, און מיט דעם האט ער געראטעוועט אסאך מענטשן זעהט אויס. און ער איז געווארן א גאנצע העלד, מען האט געשאפט געלט פאר אים, מען האט אים ארומגעטראגן, מען האט גערעדט פון אים, עס איז געווען א גרויסע נייעס אז דער מענטש האט געטון א מודיגע זאך. ווען מען טראכט אריין אין וואס דער מענטש האט געטון, עס קען זיין ער איז געווען פון וואס מען רופט חסידי אומות העולם, עס קען זיין ער האט אסאך שכר פאר דעם באקומט ער אין הימל, עס קען זיין, אבער אונז ווייסן וואס שטייט אין חזל, אז אפילו על החסד ליבם חטאת, וגרמה היא דעובדא, שטייט א גוי טוט א זאך און מיינט זיך, און חובת עוולה שטייט בכלל אז אויף דער וועלט איז זייער שווער צו זאגן אז א מענטש איז א אמת'ער בעל הרחמים, ער מיינט נאר יענעם. ניין, ס'דא אמאל וואס ער קען פשוט נישט צוקוקן ווי א מענטש טוט אן עוולה, און ס'קען זיין ער האט געטראכט פון דער כבוד ער האט באקומען פון דעם, פארשידענע זאכן, און פון דעסטוועגן. אונז זרעמען אויס א מענטש וואס האט געהאט די זכיה צו מציל זיין אזויפיל אידן טאקע. כ'האב געהערט אסאך מאל פון מיין רעבן, פון טאלץ רב מוצק רעבע ווי ער זאגט נאך פון זיין טאטע, טאלץ היין רעב'ס חנוכה, אז א מענטש קען אמאל ארויף קומען אין הימל, און ווען ס'קומט די אמת יום הדין אויבן אין הימל, און מען רעכנט אויס אלע זכיות, אלע מצוות, אלע עבירות, פארשידענס, און מען זאגט פאר דעם מענטש, קוק, מען גייט דיר ארויף לייגן אויפן וואגשאל, די געוואלדיגע זכי' די האסט געהאט צו ראטעווען א באס, א גאנצע באס פון מענטשן, ס'איז געווען א רוצח האט געוואלט הרג'נען, דעמאלטס איז געווען די באמבעס, מענטשן וואס פלעג אויפפלאצן באמבעס רחמנא לצלן, ס'איז געווען א ראבערי האט געוואלט הרג'נען א גאנצע באס פון מענטשן, די האסט זיי געראטעוועט, און מילא מ'לייגט צו צו דיינע זכותים די אלע מענטשן, כל המציל נפש אחת מישראל, כל שכן א גאנצע באס פון מענטשן, און דער מענטש קוקט און ער טראכט דאס איז די עולם האמת? א געוויסע הייסט עולם הפך ראיתי אבער אזוי ווייט, איך האב קיינעם נישט געשלאגן מיט אן אראבער, כ'האב קיינעם נישט געראטעוועט, כ'ווייס נישט וואס דו מיינסט, האט די הוצאה רב'ס חנוכה געזאגט, אז מיט דעם אליין וואס א איד היט זיך די אויגן, א מענטש גייט אין גאס, ער ווייסט גארנישט וואס דאס שאקלט אין הימל, ער ווייסט גארנישט ווי זיין התגברות אויף מלחמת היצר אין א שווערע מינוט, און וואס עס שאקלט און וואס זיין זכות עס ברענגט אויף כלל ישראל, ער ווייסט גארנישט אז קען זיין ס'איז געווען אן אראבער וואס האט געוואלט הרג'ענען אסאך אידן און זיין מצוה האט דאס געראטעוועט, ווען א מענטש טראכט אריין אין די אימפעקט ער קען האבן, נישט אין די צייטונגען, ער האט נישט באקומען אויף דער וועלט די גרויסע די גרויסע פעים, די גרויסע כבוד פאר דעם,